Wel, dyma ni wedi cyrraedd prif seremoni'r Eisteddfod, sef cadeirio'r Prif Lenorion. Rydyn ni'n lwcus iawn o'n diwylliant yma yng Nghymru, a'r Eisteddfod yw pinacl gweithgareddau diwylliannol ein cenedl. Mae'r Eisteddfod yn rhoi cyfleon i bobl gystadlu mewn nifer o wahanol feysydd, o actio, i ddawnsio, i ganu mewn côr. Yn wir, Drwy Eisteddfodau, cafodd nifer o'n cantorion a'n actorion gorau eu cyfleon cyntaf i berfformio ar lwyfan, a rhai, megis Bryn Terfel, Rhys Ifans, Ioan Gruffydd, Taran Egerton, Matthew Rhys, mae'r enwe yn ddi-ddiwedd, wedi mynd ymlaen i fod yn berfformwyr byd enwog. Ond y cadeirio yw'r prif seremoni yn yr Eisteddfod. Fel arfer, rhoddir y gadair i'r bardd gorau yn yr Eisteddfod, a mae hyn yn draddodiad sydd yn bodoli ers dros fil o flynyddoedd. Rydym yn gwybod am hyn am fod sôn am gadeirio beirdd yng nghyfreithiau Hywel Dda, ac fe fu e farw yn y flwyddyn 950. Felly, dyna dystiolaeth o ba mor hen yw'r traddodiad hwn. Cadeirio'r prif lenorion yn hytrach na'r prif feirdd fyddwn ni yn ei wneud heddiw, sef cadeirio ar sail ei ysg- ar sail yr ysgrifennu gwaith creadigol mewn unrhyw ffurf, boed yn gerdd, stori, dyddiadur, neu unrhyw ffurf arall. Helo, Elen ydw i, Doctor Elen Ifan, a dwi yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. A fi sydd wedi cael y fraint eleni o feirniadu cystadlaethau llenyddol Eisteddfod Ysgol Llanhari. A fi 'di bod wrth fy modd yn darllen eich ymgeision chi, a diolch yn fawr iawn a llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi cystadlu. Yy ma' 'na lot fawr o frwdfrydedd dros ysgrifennu yn amlwg yn eich gwaith chi, a lot fawr o botensial hefyd, felly gobeithio y byddwch chi gyd yn parhau i ysgrifennu. Cyn i mi ddechre traddodi'r feirniadaeth, Ffrainc, uh, mae rhai fi ddiolch yn fawr iawn am y nifer o ddarnau ddath i law. Um, mi oedd na 44 ymgais i gyd, felly diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cystadlu. Y testyn oedd daw eto hael ar fryn, a mi nes i fwynhau uh, darllen eich dehongliadau gwahanol chi um, o'r dyfyniad, o'r dywediad adnabyddus yma. Nawr, does dim modd i fi enwi pawb yn anffodus sydd wedi cystadlu, ond uh, mi fyddai'n trafod y testunau sydd wedi cyrraedd y dosbarth cyntaf a chyfeirio hefyd at ambell un o'r ail ddosbarth. A wedyn, wedi mi ddweud ychydig bach am y darnau, mi na i ddyfarnu pwy sydd wedi cael cyntaf, ail a thrydydd wedyn. Felly, yr ail ddosbarth. Yn y dosbarth hwn, mae Aderyn, Cadair fi yw hi, Dau fetr, Jac y Jwc, Pili Pala a Y Boi ar y Sgrin. Mi oedd delweddau pwerus yng ngherddi aderyn a cadair fi yw hi. Um, un o'r, er un o'r dagre tu ôl i'r masg gyda aderyn um, a wedyn cadair fi yw hi eisiau gweld y byd fel aderyn. Disgrifiadau hyfryd fyna, diolch yn fawr. Mi oedd y dau fetr a pili pala yn canolbwyntio ar y gobaith wedyn. Um, y naill yn cysylltu yr enfys yn effeithiol gyda'i neges, um, a'r llall yn dangos cyferbyniad clir o'r tywyllwch yn pennill un i'r gobaith um, yn yr ail bennill. A mi nath Jac y Jwc wedyn bersonoli'r feirws yn effeithiol yn eu gwaith nhw, um, a mi oedd dyfodol delfrydol y boi ar y sgrin yn un dwi hefyd yn gobeithio ddaw yn wir. Felly, nawr at yr dosbarth cynta. Ac yn y dosbarth hwn, mae arian byw, cadwch bellter, dim fi o dde, y ddraig, y delyn a yr hael ar fryn. A nawr, rhywbeth bach am bob un o'r rhain. Felly, arian byw i ddechrau. Ond mi oedd hon yn stori wreiddiol, wahanol, am dywysoges oedd yn darganfod beth oedd yn ei gwneud hi'n hapus mewn bywyd. A mi oedd y paragraff cynta um, yn creu dirgelwch o gwmpas uh, cymeriad y dywysoges yn dda iawn. Cadwch bellter wedyn, wel stori ddirdynol am ffoaduriaid ifanc ar daith o Syria i Gymru. A mae yna strwythur dda iawn i'r stori, um, i'r stori hon, stori afeilgar iawn, um, ac mae rhyddhad y cymeriad i'w deimlo yn glir yn y paragraff ola. Um, a mi'n hoffi, o'n i'n hoffi'r cyferbyniad effeithiol uh, rhwng y ton, ton o hapusrwydd yym sy'n cael ei ddisgrifio ar y diwedd gyda'r tone llythrennol sydd wedi bod yn bygwth y cymeriad just cyn hynny, felly oedd hynny'n effeithiol iawn. Dim fi oedd e wedyn, stori sydd yn han adrodd um, hanes streic mewn cymuned glofa glofaol. Um, a mi o'n i'n hoff iawn o'r ddeoliaeth rhwng yr hael a'r tywyllwch oedd ar waith fan hyn, um, a'r ailadrodd yn nath e oedd yn defnyddio um, i greu awyrgylch ar y dechrau hefyd, bob awr, bob dydd, bob wythnos, bob blwyddyn. Oedd hynny'n effeithiol. Um, mi oedd y ddraig yn wel, wedi dehongli'r testyn falle chydig bach yn wahanol. Um, llai gobeithiol nag ambell ymgais, chydig bach yn fwy amheus efallai. Um, teimlo fel falle bod yna rhyw fath o farc cwestiwn ar ddiwedd, ar, ar ddiwedd daw hael ar fryn. um, gyda nhw. Ond uh, mae'r gerdd yn cynnwys delwedd bwerus o lofrydd sydd yn gudd a sydd byth yn dangos ei hun. Um, a mae'n cloi gan ofyn a ddaw'r llofrydd yma byth i'r goleuni, felly delwedd um, estynedig dda iawn fan hyn. Mi oedd gan y delyn bortread dirdynnol o efaciwî yn mynd o Lerpwl i fferm yng Ngogledd Cymru, a mi oedd yr awdur yn ymdrin ag emosiynau yn dda iawn. Um, ac er y gwahaniaeth rhwng y prif gymeriad a'r cymeriadau oedd yn byw yn ei gartref newydd e, mi oedd y cymeriadau yn gallu dod o hyd i dir canol a mi oedd honno um, yn olygfa dda iawn. Yr haul ar fryn wedyn, um, dyddiadur oedd gyda nhw, um, dyddiadur o brofiad mewn ysbyty. A mi o'n i'n hoffi'r ffordd oedd y darn yn dychwelyd at y syniad daweto hael ar fryn. Um, I ddechrau yn ansicr, yn dweud bod nhw ddim yn gwybod sut bod nhw'n mynd i ffeindio'r hael yma ac yn datblygu wedyn i fod yn rhywbeth mwy cryf ac yn fwy pendant yn y pen draw. Felly dyna um, yr ail ddosbarth a'r dosbarth cynta, a dyma sut dwi'n gosod y tri buddugol. Cadwch bellter yn gynta, arian byw yn ail, a y delyn yn drydydd. Llongyfarchiad y mawr i chi gyd.

Heddwch! Fy syniad yn Dasg y Gadair oedd i ysgrifennu stori am ffoaduriaid. Rhoddais fy hun yn esgidiau o ferch ffoadur a oedd yn teithio i Gymru am fywyd well ar ôl i ei mam farw. Credodd hi colli obaith ar ei daith anodd ond cofiodd hi beth oedd ei mam arfer dweud, 'Daw eto'r haul a'r fryn'. Roedd y syniad hyn yn sefyll allan i mi oherwydd mae gen i ddiddordeb mewn hawliau dynol.

Ein llenor dawnus ni. Mae hon yn haeddu cadair, yn wobr am i dawn, ac uno yn y dathlu a'r canmol heddiw a wnawn. Wrth weld ein llenor dawnus yn derbyn clod a bri, cawn ganu gyda'n gilydd wrth roi ein diolch ni. Wrth wrando ar y gytgan sy'n cyfarch llenor ein gŵyl, Cawn ninnau hefyd ddathlu a bod yn rhan o'r hwyl. Llongyfarchiadau mawr i ti Emily. Gwaith Llenor gawn glodfori heddiw a'i llwyddiant mewn stori, Llenor a dawn ni'n lloni, dyma le yn hyd, Emily.